Helo, Sara Rees i fi, Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol Menter Dilefwr. Nawr ar hyn o bryd, ni'n chwlo am unigolyn ifanc i ymuno â'r tîm fel swyddog teuluoedd y phobl ifanc. Dyma beth i ni'n gofyn, bod sgiliau cryf gyda chi yn y Gymraeg a'r Saesneg, bod chi'n frwdfrydig a bod llwyth o egni gyda chi i ymuno yn yr holl weithgareddau sydd gyda ni. Byddwch chi wedi eich lleoli yn ein canolfan newydd sbon ni yng nghanol Llandeilo. Os yw hwnna'n swnio'n dda i chi, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.
Anna Prysor Dwi Swyddog Datblygu a Chyfathrebu Menter Iaith Linc Wrecsam. Ydych chi'n frwdfrydig dros y Gymraeg? Yn hoff o gyfarfod ac ymwneud â phob math o bobl? Fysa chi'n hoffi gweithio fel rhan o dîm bach cyfeillgar? Mae Menter Iaith Linc Wrecsam yn chwilio am unigolyn i weithio gyda'n Swyddogion Datblygu i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau hwyliog i blant a phobl ifanc. Lleolir ein swyddfa yn Yr Wyddgrug, ond bydd cyfle i weithio ar draws siroedd Fflint a Wrecsam. Cadwch olwg ar gyfryngau cymdeithasol y Fenter am yr hysbyseb swydd dros yr wythnosau nesaf. Helo, Amanda dw i, Prif Swyddogiaeth Menter Bro Ogwr. Mae Menter Pro Ogwr yn hybu ac yn rhwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn chwilio am swyddog marchnata a fydd yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn hyrwyddo gweithgareddau'r Fenter mewn dull positif, blaengar a chyffrous. Ydych chi eisiau manteisio o'r cyfle yma? Ydych chi eisiau datblygu sgiliau newydd? Ydych chi'n medru siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg? Eisiau clywed mwy? Yna ymgeisiwch heddiw.
Dewch aton ni i weithio nifer o gynlluniau cymunedol cyffrous a helpu ni marchnata bach yn well.
Hwn yn neuadd fawr yn top yr adeilad dy hun o brosiectau. Da ni eisiau dod â fo nôl mewn i ddefnydd gyhoeddus. Fedrwch chi helpu ni wneud hynna? Helo, shwmae, fy enw i yw Aled Evans a wy'n gweithio fel Swyddog Plant a Phobl Ifainc i Fenter Cwm Gwendraeth Elli. Mae'r Fenter ar hyn o bryd yn chwilio am ddoi unigolyn rhwng 16 a 24 ar gyfer rôl Cynorthwyydd Gweinyddol a Digidol a Chynorthwyydd Datblygu Cymunedol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio allan o'n swyddfa ym Mhontyberem, gyda'r gwaith yn cael ei chynnal yn Cwm Gwendraeth a Llanelli. Felly, os ydych chi'n brwdfrydig dros yr iaith Gymraeg ac eisiau ymuno gyda'r tîm, croeso i chi gysylltu gyda ni ar dim 1269 871 600.

Os di hyn yn rwbeth sy'n apelio, yna ymgeisia heddiw.
Shwmae! Catrin dw i, Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol Menter Dyn Efr. Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig i ymuno â'm tîm. Ni'n chwilio am Swyddog Gweinyddol dan hyfforddiant. Os oes gen ti sgiliau cyfrifiadurol da, rhugl-der yn y Gymraeg a'r Saesneg, a'r awydd i ddatblygu a dysgu, Yna cysyllta â ni am fwy o wybodaeth. Lleolir y swydd yn Llandeilo neu yng Nghaerfyrddin yn Swyddfa Trywydd. Dyddiad cau ar gyfer y swydd yw 30 Gorffennaf, felly cer amdani!
Su'mae, fy enw yw Dafydd Henry a dwi'n Prif Swyddog ar Menter Iaith Casnewydd. Rydyn ni'n chwilio am cynorthwyydd digidol i ymuno â'r tîm. Bydd y cyfle yma yn cynnig amryw o brofiadau gwerthfawr i chi wrth i chi ddatblygu'ch gyrfa. Cewch cyfle i arwain ar yn strategaeth marchnata. Cewch cyfle i greu cynnwys i'n cyfryngau cymdeithasol ac i'n gwefan. Cewch cyfle i fod yn llysgened i'r iaith yng Nghasnewydd a tu hwnt. Hefyd, cewch gyfle i ddatblygu un brand ac eich brand personol. Cewch weithio mewn rôl hyblyg sy'n cynnig llwyth gwaith amrywiol a boddhaol. Cewch gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth am feddalwedd masnachol cyfoes. Cewch weithio yn y Gymraeg a rhwydweithio â chyflogwyr a rheolwyr, ond yn bwysicach, bod wrth wraidd y gymuned ddigidol yma yng Nghasnewydd.
Am fwy o wybodaeth ac i geisio, cysylltwch â Menter Iaith Casnewydd.
Rydw i'n Swyddog Datblygu i Gynllun Profi ac mae ein prosiect ni yn chwilio am unigolyn i ymuno â'r tîm ac am benodi person i gynorthwyo gyda'r broses o greu cynnwys digidol sydd yn addas i bobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith. Ry'n ni'n awyddus i benodi person ifanc sydd gyda sgiliau digidol gwych, yn ogystal â sgiliau o weithio mewn tîm, ac i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Felly, os bod diddordeb gyda ti, cysyllta am fwy o wybodaeth, neu ymgeisia am y cyfle cyffrous yma.
Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â'n tîm fach ni fel Cynorthwyydd Ymchwil a Hyfforddiant. Mae'r swydd wedi lleoli yn Llanrwst, ond bydd cyfle i chi gydweithio gyda unigolion o dros Gymru gyfan fel rhan o rhwydwaith y Mentrau Iaith. Fel rhan o'r swydd, bydd cyfle i chi ddysgu a datblygu llu o sgiliau gwahanol a derbyn cefnogaeth yr holl amser. Os ydych chi yn frwdfrydig am y Gymraeg, ewch amdani heddiw ac ymgeisiwch. Mae'r tîm iaith yn edrych i benodi person ifanc i ddatblygu ac arwain clybiau gemau cyfrifiadurol. Felly ni'n chwilio am berson ifanc sydd yn deall gemau cyfrifiadurol yn dda ac yn gweithio'n dda mewn tîm. Mae'n rhaid fod gennych sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae croeso chi gysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymgeisio am y swydd gyffrous yma.
Mae tri chyfle cyffrous iawn trwy brosiect Kickstart yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd. Tri chyfle i bobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed. Yr unig ofyn yw eich bod chi'n derbyn rhyw fath o fudd-dal di-weithdra ar hyn o bryd a'ch bod chi rhwng y bracet oed yna. Y tri chyfle yw Cynorthwyydd Digwyddiadau, Cynorthwyydd Gwasanaethau Plant a Chynorthwyydd Clwb y Bont. Mae'r Cynorthwyydd Digwyddiadau a Cynorthwyydd Gwasanaethau Plant yn seiliedig yn Swyddfa'r Fenter sydd yn yr hen lyfrgell Y Porth, y Rhondda, ac mae'r cyfle Cynorthwyydd Clwb y Bont yn cael ei rannu rhwng y lleoliad Clwb y Bont ym Mhontypridd a Swyddfa'r Fenter yn Y Porth, Rhondda. Bydd y dyddiad cau ar gyfer y tri chyfle ar y degfed ar hugain o Orffennaf, a'r cyfan sydd raid i chi wneud ydy sgwennu ffurflen gais. Nawr, er mwyn cael ffurflen gais, mae raid chi gysylltu gyda fi trwy e-bost, sef einir at menteriaeth dot cymru. Gallwch chi ofyn unrhyw gwestiwn i fi, fe yrai'r ffurflen gais, ewch amdani. Does gyda chi ddim byd i'w golli a phopeth i'w ennill. Byddwn yn darparu hyfforddiant, mentora ac arweiniad gydol y chwe mis mae'r prosiect yn para, a pwy a ŵyr, falle fydd e yn llunio llwybr gwaith newydd i chi yn y dyfodol. Pob hwyl i chi.